Татарстан Республикасының татар халкының милли үзенчәлеген саклау дәүләт программасы нигезендә Пермь крае Барда районының Сабанды да боларны киябез инде. Аллар ирсә. Аллар ирсә. Чаксарыгыз.

Авылча ясап бөтен нәрсә. Болар Гельмиевлар. Хәерле көн.
Әйе, Гельмиевлар.
Башкортстаннан да бар, Татарстаннан да. Алар саталар монда бөтен нәрсәне. Соңыннан һәрберсендә хәләлнең ние тора. Без ел саен сезгә киләбез, сезнең белән фоткаемся. Чыгыгыз әйдә, чыгыгыз. Галиевич, сезне үткән туган көз белән.

Бер җаен табырбыз. Шул сезнең якларда булганда, сезнең гаилә белә танышып, сезне котлап, Ходай кабул итсә, андый мөмкинлек булыр.

Әгәр дә без авылларыбызны югалтсак, менә 4200 гә якын авыл бар, татар авыллары. Шушы авылларда, ә бу авылның эчтәлеге менә эшмәкәрләрдә, сездә. Монда килгән кешеләр арасында берсе дә хөкүмәт хисабына яшәүче юк, монда бөтенесе эшли, бүтән кешегә эш бирә. Һәм менә бу күргәзмәне карасак, Бер илдә дә, бер җирдә дә мондый тәмле ризыкларны булдыра алмыйлар. Менә сез генә булдыра аласыз. Сезгә кул чабабыз, сезгә рәхмәт әйтәбез. Бу чынлап торып без горурланып, Татарстанда гына түгел, менә татарлыкны югалтмыйсыз сез. Әле күп кенә татарлыкка безгә читтә торган татарлардан өйрәнергә кирәк. Маргоч менә безнең эштә үрендә. Без хәзер комиссияләр төздек, мероприятиеләр үткәрәбез, очрашулар үткәрәбез. Әлбәттә, без эш дәверендә конгресс сезгә таянып эшли һәм безнең киләчәгебез менә шушындый кешеләрдә. Шуңа күрә сезгә һәммәгезгә дә зур рәхмәтләр. Менә бу ашау-эчү генә түгел, ул безнең Музыкада да, җырда да, менә бу инструментларда да, коралларда да. Кием, нәрсә генә юк хәзер, менә безнең нинди генә матур киемнәребез юк. Шуңа күрә шушы юнәлештә эшне алып барырга, менә Казан форумга яхшы выставкалар, күргәзмәләр эшләргә кирәк. Безнең зур гына май аенда була форум. Бүтән әле безнен октябрь ахырында менә бу БРИКС ил хуҗалары саммиты булачак. Бу безнен татар халкының көчен, аның куәтен күрсәтергә кирәк. Әлбәттә, сезнең әле Иртәгә бик матур программа була. Кукмара районы ул бик булган кешеләр районы, анда күп кенә кызык әйберләр күрергә мөмкинлек булачак. Шул ук чакта менә быелгы ел теге Игры будущедан башладык, әле менә Казань форум, аннан соң БРИКС уеннары. Шуңа күрә Сабан туйларын үткәрергә бергә-бергә. Шул ук чакта без үзебезнен хәрбиләрне онытырга тиеш түгел. Монда безнең ил алдында зур максат, җиңү максаты. Безнен тарафтан менә мин күрдем сезгә бик зур рәхмәт, Татарстан гына түгел, хәр берегез көчтән килгәнне эшлисез, фронтта булган җегетләребезгә ярдәм күрсәтәсез. Безнең бүтән юлыбыз юк. Без бу бу сугыштан җиңеп чыгарга тиеш. Безнең бер юл. Шуңа күрә менә президент сайлауларын матур итеп үткәрергә, әлбәттә, үзегез күргәнсездер, нинди президентыбызның визиты булды. Аның хөрмәте татар халкына, безнең беренче президентыбыз исеме белән Бомба самолетына исем бирделәр, бомба ташый торган самолетка. Ул, ул зур, зур безгә игътибар. Шуңа күрә һәммәгездән дә сорыйбыз, матур итеп менә сезнең авылларыгызда бу сайлаулар яхшы итеп безнең президентыбыз Владимир Владимирович Путинга Сайлауга килеп, тавышыгызны дөрес итеп бирегез, сайлауга гына килү түгел. Үзегезне саклагыз, эшләрегез уң булсын. Өйләрегездә тынычлык булсын, менә зур-зур гаиләләр, балалар, барысы да уңай булсын. Сезгә, һәммәгезгә дә исәнлек-саулык. Зур рәхмәт сүзләре, менә күрешү, үзе күрешеп, үзе бер гомер. Сезне күргәч, сезнең эшләрегезне ишеткәч, Өмет тагын да көчәя безнең. Безнең халык беркая да китми. Татар халкы киләчәктә дә калачак, үзен күрсәтәчәк. Сезгә рәхмәт.